Satar, April 2026. Ħarġa 401. Paġna 46. Meta Katerina u l-Merrill għenu lil Abru. Kidba ta' Abner Joe Buttigieg u Dylan Farrugia. F'isem il-Fondazzjoni għall-Konservazzjoni tan-Naħla Maltija. Qari Caroline Vassallo. 15 ta' Marzu 2026 Għażiż Djarju, Biz biz! Ħa nirrakkuntalek kif jien, ħuti, u ħabibi l-Merrill għenna lil Għabru jerġa' jiltaqa' mal-familja tiegħu. Imma ħalli nibdilek l-istorja mill-bidu nett. Għodwa waħda kont qed nittajjar minn fjura għal oħra niġbor in-nektar u t-trab tad-dakra biex nieħdu d-dar u naħdmuh f'għasel bnin. Kien kmieni imma kien ġa beda jisħon it-temp u qabadni għatx kbir. Ftakart li fil-wied ftit 'il bogħod dejjem ikun hemm qadira bl-ilma frisk. U kif inkun hemm, ngħaddi nittawwal ftit lil ħabib tiegħi il-qabru. Il-granċ tal-ilma ħelu li jgħix fil-wied. Huwa speċi nazzjonali ta' Malta, bħali. Kif wasalt, sibt xena li ħasditni. In-nixxiegħa tal-ilma frisk li niftakarha minn dejjem sparixxiet! U mhux biss, l-art kienet niexfa qoxqox u l-ħdura u l-fjuri tas-soltu ma rajthomx. Ftakart fil-qabru. Bdejt ngħajjatlu u nfittxu kullimkien. Għabru, fejn inti? Jiena Katerina, ġejt mtawallek ftit. Għabru, minix narak? Fejn int? Bdejt ninkwieta ħafna, għax is-soltu xħin jismani nżanżan fil-wied, il-Għabru dejjem jilqani bi tbissima. Fl-aħħar, rajtu joħroġ rasu minxaqq bejn żewġ ġebliet. Kemm kien imdejjaq! Tirt għal ħdejh u staqsejtu xi ġralu. Il-qabru, imnikket, beda jgħidli x'ġara. Milux, fil-wied sema' ħafna storbju ta' nies u makkinarji. Ra ħafna trakkijiet kbar u gafef lesti biex jibdew iħaffru. Kienu se jibnu ħafna vilel fil-wied biex xi nies ħżiena jagħmlu l-flus minnhom. Insew li l-wied diġà kien hemm min joqgħod fih, il-Qabru fost ħafna qħlejqiet oħra, u fjuri! Kemm beża' miskin! Lanqas laħaq niżel javżal familtu li kollha joqogħdu fil-wied. Il-gafef u t-trakkijiet bdew iħaffru, ifarrku u jħarbtu l-wied kollu. Fi ftit ġranet, il-wied nixef kollu mill-ilma u l-qabru ma setax imur jara lill-familja n-naħa l-oħra tal-wied. Kemm beda jibki u jolfoq miskin għax kien spiċċa waħdu minħabba l-vilel f'nofs il-wied. Jien sewwiet qalbi wkoll u meta rajtu daqshekk imdejjaq qtajtha li ngħinu. Bdejt naħseb bejni u bejn ruħi. Forsi ngħidlu jirkeb fuqi u ntajru n-naħa l-oħra tal-wied ħdejn il-familja tiegħu? Imma jien fejn il-qabru ċkejkna wisq u ma kontx se nifilħu waħdi. Ġietni idea. Għetlu, għatini ċans ħammur nieħu l-ikel li ġbart id-dar. Jien u ġejja lura inġib lajnuna. U hekk għamilt. Tirt lejn id-dar u għedt lil ħuti u lir-reġina x'kien ġralu il-qabru. Kemm kienu mdejqa b'li ġralu, speċjalment li spiċċa mifrud mill-familja u ma setax jarahhom iżjed. Għedt bl-idea li kelli lil ħuti n-naħal. Ejjew miegħi ħa mmorru sa fuq l-irdum, Hemm insibu il-ħabib l-ieħor tagħna il-Merrill. Ngħidulu xi ġralu l-qabru u bil-pjan li għandi. Il-qabru ma jistax jaqsam għan-naħa l-oħra tal-wied għax minħabba l-vilel li bnew, l-ilma ma baqax jinżel u l-art nixfet qoxqox. Imma aħna, in-naħal u l-meril, nistgħu ntiru. Naqbduh flimkien u ntajruh għan-naħa l-oħra fejn hemm familtu. Kulħadd qabel mal-pjan tiegħi. Tlaqna nfittxu lil Meril fil-bejta tiegħu fuq l-irdum. Ma domniex biex sibnieh. u laqagħna bis-soltu tbissima tiegħu. Meta għednilu xi ġralu l-qabru, tgħidx kemm tnikket ukoll! Għednilu bil-pjan li kelli u qabel minnufih. Mill-ewwel ġie bi ħġaru biex jgħin lill-qabru. Flimkien il-Merrill, ħut in-naħal u jien, tirna għall-wied biex immorru nsibu lill-qabru. Kemm feraħ il-qabru x'ħin rana lkoll lesti biex ngħinuh jerġa' jkun ħdej il-familja tiegħu! Tela' fuq dar il-Merrill u aħna n-naħal qbadnieh kif stajna, biex inħaffu ftit mill-piż tiegħu. Flimkien tirna għan-naħa l-oħra tal-wied, ħdejn il-familja tiegħu, li kienu qed jistennewh bil-ħerqa. Kemm fraħna xi nreġgħu ngħaqdu bħala familja! Minħabba l-vilel, il-qabru ma setax jerġa' lura d-dar proprja tiegħu. Imnalla kienu l-kumplament tal-familja li laqgħuh in-naħa tagħhom. Sfortunatament, il-wied għadu niexef sal-lum minħabba l-vilel tan-nies li moħħhom biss fil-flus. Hemm bżonn ningħaqdu tfal ħalli l-wied jibqa' għalik, għalija u għal qabru ħalli jkun jista' jerġa' lura f'daru! Tislijiet, Katerina.